Kaka na an apwoyo wa ba eh ageno ni pud tye agonya dong tye ni ceng cabit nino dwe abicel an amito ka apwo wun jo ma wucwalo kwena me kwero nino nyo alar eh ma lacwec tye ni otona wiye acel moni. Gin-ni dong ite nino dong wa gin agwera ba, ci ka inen pud lacwec otonni, nongo pud in konyi tye tye gin mo ni pud lacwec myero itim ite ceng ka'e-ni. Ci wun jo mucwalo lokoli weng, ka wa aco dong acoya ci dong gala, apwoyi woko wholesale dong, ineno mo, dong me retail dong pe kany, apwoyi woko wholesale. Kuman ba, dong. Tin ni kita dong nina ni eh dong cwiny maleng ma wun wunyuto ni par meno dong ogiki dok keken. Atamo ni omyero wun dong wucak cwalo mobile money dong eh kore ki kore ineno weh yom cwiny gi leyo aleyo kedwu yom cwiny jwi ineno weh lim gi leyo eh can lacenya wa lok lok acana coli gi leyo. eh ngec gileyo ci dong ci mobile money wu bot twero cwale wa dada ena ni eh pien kita nina ni twero ni an atye kede me cito ka yero jang vino mapat pat ma ka koni ka ineno wun wucwalo ko cenge pud ber cwalo caa abiro komedi ineno en caa abiro ni myero anen kong. rege rege pa opego en aye acak kwede pien meno aye amyero foundation stone eni man laid by wun ma wutye ka cwalo cene ni mm meno wun aye wutye ka keto lakiri me acel wek obin pote woko en aye apol pol iye ni eni ni pim ka vino dong obino oonyo i korgi dong kenyo ci dong gubi boko lok maber dong labongo ayela eh dong watimo kuman. In icwal loko mobile money odony oko an koma aryeko kato woko acito LCBO kenyo angi jang vino mene pien tye ni ayero ayera kwero nga ma jwi wan omaro ni ko tye ni ayero ayera myero ayer vino ma rwatte keda ki mwaka na ni. Ineno wek wun yot neno me neno atidi-ni ci wuwang. An dong tin angolo dye pyeradek yedi ari ma nongo an dong lalwak Wukuba. Ineno dong ingala mogo dong oter ka mukene. An pe lalwakwu dong. Eh? Rome iwinyo lokki we? Eh? Wun rome wun oger ko winya ni eni maber ba an pe dong lalwakwu. Wan jo me Fort Estate. Ineno we? Dong Lok abadde an akuru wun wucwal gine an dano aye ocikke ba dano mukene ocikke ngat mo ni in dong anongo iri dyang acel a labade abigam dong dyel acel ci dano ma an ageno tye lwum lwum tye kenyo lwum an dong nen ni jo mucika ni gibin miya jami ma kit eni lwum in go cimo ki nono Francis dyel acel nongo tye bote cim bene

Jo ajwir nongo bang onyero me nono ni co na nying gi kule weng ni weng cwal dong invoice bot gi ineno en pe lok me nyero ba winyo wa en pe lok me nyero nene icwalo so luwum tyek ka lok ene dong wun jo mukene kule weng ko ti kit guma ka gen luwum nama ne tye nama ci me ana be mini wu gi cwal gen bote kunu neno wa cwal miya abic cwal alip acel alip aryo alip abic gini weng obine dok ka in i honorable lok ma ikono alip abic i peke ba dok dong in i honorable nene dong ipot ki gunya cito kwede anyim pot ki gunya pot ki gunya ci nongo oyubo ninona kuman ba dong iya yom bene ma lacoka wi polic ladit gine lokec amyero apwoyi opotoro ma police obolo ni me mako bulu ma ginongo gi ka mero di Kampala kenyo ma lutino i cani ka in ineno bideo ca ma obedo ka wire ni lutino okato naka i piriji ineno piriji mangic ma tye ka ma tye pud ka moo ba. Eh? Ci bangi olyero ango adok oryemo lutini? Lyero ni en apolic obolo ni ma ocwalo lutini wa i pirij ni lyero ne dok lyero ma dii. Med volume me lokec. Ci waryemo two ni. Men me dong en volume pa lyero ni en okwanyo lutini ki woko otero gi wa i ngweny pirij ni med volume ni en oneni. Nen wa. Dok bene lutino awobe ni en agi nongo gi do i te pirij ni. An winy kume gi cwalo gi dong giti wa i ot yat ba. Neno? Gicwalogi awiny gitye wa i ot yat ma polgi tye ocung tye ka gwoko ot yat pi gin lutini pien ginongo ni tong udo kare ma gin odonyo i piriji tong udo ginongo ni dong omakkeo ki pee ineno wa pee omako tong udo ci ni enone ni opereconne awiny ni kong gimito giboyo i ling pii malyet ineno ka ogony i kom tong udo ci lutino oneko gangi-o ya dong Ladit lobe iloko ba. Amito acik wu ma pia pien an nongo anongo intelligent. Intelligent onongo itit tao. Con. Ka in iti ki nyapa ngati mo ma ikane ot kenyo, wek latin nyako ni odok ko gang. Ka iweko giloro wing dano latin nyako ni gangi kenyo. ci in bigwoko nyakani eni pi mwaka acel ma lokdown-ni ma tye ka bino-ni. Ineno? Dok bene myero ni iyubbe dong me nyombe cut. Ineno wa? Assessment, dok bene an tye ka miyo dong tam, lunyodo, taki nyako mo keken ma dong pe odugo taki lokdown obino-ni eni, ma dong ineno nino aryo pe odugo, cwal assessment dong cut kore. Pe wa iye, ci can-ni eni wabicam cene dong. dano obed aryek neno wa dok bene agori ci wun ka ineno nongo itye ki plan mo me limo ngati mo boys an amiyo wu tam wubed ryek kor kur wong loka ladit okati ka kicito goyo program pe wuye lok me lim mogo eni lim atata ni neno wa pien ka kiloro pi ngati mo ibinyomo ba. Iloro gire wiye i gangi bi nyomo, mm, an ape ki lok mapol. Gin otim orune, en bene orune, nen ceng, cenge tye maber, wek akar tuku ma pudi, neno wa, adug gang, anyam en vino ni, kadi abok wu lok okene nung lacen, pien lok tye ba, ka bene pe ocwalo, ci dong ayela pe. Ngat man dong oyom cwinye kekene pien an ma naka yam a adongnge pe angeyo ni ka ngat mo ma otimo ogitte kekene ci nyero kolo pe timme. Pa aye dong.